Noswaith dda. Yym good evening. Yy croeso i yym Hwb Seren Gwynedd ac Ynys Môn. Welcome to the Seren Hub for Gwynedd and Anglesey. My name's Mr Elfed Morris. I'm the um, Gwynedd and Anglesey uh, Seren uh, Hub Coordinator. Enw fi di Mr Elfed Morris, fi di cydlynydd Hwb Seren Gwynedd ac Ynys Môn. Um, yn gyntaf, hoffwn llongyfarch i i chi yym i- yy am y gwaith arbennig yn eich TGAU sy 'di galluogi chi yy ennill mynediad i rhaglen Seren yym Llywodraeth Cymru. First of all I would like to yy praise you a- and congratulate you for your excellent and outstanding results that have enabled you to be able to get yy access to the yym the Welsh Government yy Seren programme. Nawr then, um, what is the Seren programme? Be ydy'r rhaglen Seren? Uh, right. Cyfres y digwyddiadau ydy rhaglen Seren. Mae'n um, rhoi cyfle i chi um, ymestyn eich profiadau ac um, cyrraedd eich potensial academaidd sy'n mynd i roi cyfle i chi cael mynediad i'r prifysgolion gorau um,

What are the events? Well, further on during um, this presentation, I'll go, give you a brief overview of what the, our events are for the next year. So, yn ystod yr cyflwyniad yma, byddai'n rhoi trosolwg byr i chi am gyfer sut fath o beth ydy rhaglen um, Seren Gwynedd y Gynnes Mon. Um, rhan o'r digwyddiadau dyn ni'n cynnig yn flynyddol ydy cyfle i chi cyflwyno drafft o eich um, datganiad personol ac i yym y tiwtoriaid mynediad o o brifysgolion gael yy drwy roi cymorth i chi a adborth i chi ar yr yr pwyntiau gwella yn eich datganiad personol. So part of our our programme is that yym you have an opportunity to submit your personal statements before your application, yym we will then

pointers to improve before you actually have a genuine face-to-face or a virtual interview for your higher education course in university. So felly, mae gyfle i chi yym derbyn yr adborth yma cyn ar eich cyfweliad Ffug, cyn bod chi'n yym cael yym cyfweliad yna yn wyneb yn wyneb neu'n rhithiol ar gyfer eich yym cwrs mewn addysg uwch yn y prifysgol o'ch dewis. Yym mae 'na... rydyn ni'n trefnu hefyd ysgolion haf, fel dach chi'n weld, yym gyda... o yym amryw o brifysgolion, yym Rhydychen, Caergrawnt, yym Caerdydd ac yn y blaen, yy Brifysgol Bangor, petai chi wedyn yn gallu cael mynediad i yy profiadau o yy mynychu yym cyfres o darlithoedd ac yn y blaen yn yr brif- yn y brifysgol yna, a wedyn yym i symud ymlaen yym i wneud eich dewis yn yn seiliedig ar hynna. So those yy summer schools will provide you with excellent information and we usually we provide them and put them on during the end of year twelve or over the summer holiday between year twelve and year thirteen which will then provide you yym with an informed yym... decision of if you want to apply for those universities that you have visited. Yym mae 'na hefyd rhaglen ardderchog gyda... dan ni'n trefnu gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, yym sy'n rhoi profiadau ar gyfer y myfyrwyr neu yym disgyblion sydd yn eisio yym ymgeisio ar gyfer meddygaeth, deintyddiaeth neu fferylliaeth, yym mae hwnna'n ystod o b- o o ddigwyddiadau yy trwy'r y y y dwy flynedd, yym yn gweithio efo arbenigwyr a doctoriaid yn Ysbyty Gwynedd ac yy yn lleol, yym fydd yn rhoi cymorth i chi er mwyn yym rhoid eich cais yym

in higher education. Reit, y camau nesaf, the next steps. Byddwn ni'n cyfathrebu efo chi trwy e-bost, we'll be communicating with you through email. Um, mi ydych chi wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost yn fel rhan o'r uh, broses uh, cyfrestru ar-lein um, ar gyfer uh, rhaglen Seren Gwynedd ac Ynys Môn. You've provided your email as part of the registration process for Gwynedd and Anglesey. Um, Either a hwb email or yym y grŵp Llafur Llymenau yy email if you are in Llafur Llymenau. So un ai bod o'n cyfeiriad e-bost hwb neu cyfeiriad e-bost Llafur Llymenau. Yy ma' rhaid i ni gyfathrebu arnoch chi yy efo cyfeiriad hwb neu Llafur Llymenau yn unig. Ni fyddwn yn... fyddwn ni ddim yn cyfathrebu efo chi efo unrhyw gyfeiriad e-bost personol. So we won't be able to communicate with you with any personal email address

Bydd ein yy yy swyddog project ni yn cyfathrebu efo chi trwy e-bost ar yr cyfeiriad e-bost yna efo'r gwybodaeth. Yym hefyd, ma' presenoldeb yn bwysig iawn iawn ar y digwyddiada. Yym yym yna eu bod nhw'n rhithiol neu fel 'da ni'n mynd i wneud yn y flwyddyn newydd yy symud i'r rhei wyneb yn wyneb. Yym so your attendance in these events is critically important yym as we move to yym the virtual events will be moving to some face-to-face events in the new year. If your attendance is poor, unfortunately, we will have to remove you from the programme. Os bydd eich presenoldeb yn wael, bydd rhaid i ni dynnu chi oddi ar y rhaglen. Peth arall bydd yn arbennig i chi, bydd yna gyswllt ar gyfer unrhyw gymorth neu arweiniad ar gyfer eich ceisiadau

Dyma rhaglen Gwynedd ac Ynys Môn. Fel rwy'ch chi weld, mae yna digwyddiadau yn mis Medi. Da ni yn yym e- wedi bod yna yy ar gyfer blwyddyn tair ar ddeg. There was there was a September events, those have already taken place for year 13. Um you can see there um the personal statements. Um

yym as- yy as- mynd i astudio peirianneg, bo' chi'n e- meddwl dipyn bach tu allan i'r bocs ac yn mynychu digwyddiadau yym efo s- yy ieithoedd, deuda da, neu seicoleg, ac i'r gwrthwyneb, and also to to the yym to the reverse if you're studying the arts or yy languages that you might attend science or engineering events, because it provides you again with those broad experiences and yym different things to discuss. in your face to face or virtual interviews and also certain things to put down in your application, in your personal statements, which makes your personal statement stand out from the crowd. Um, ac dyna beth sy'n hanfodol bwysig ar gyfer hyn i gyd, ydy gwneud eich cais yn un arbennig sy'n mynd i sefyll allan, um, sy'n mynd i galluogi chi gael cyfweliad, a wedyn wneud eich cyfweliad yn un arbennig sy'n mynd i galluogi chi gael lle Yym wedyn hefyd, dan ni'n yy rhoi cefnogaeth yym iechyd meddwl, dan ni'n wneud rhaglen o yym sgiliau astudio ac yy ymdopiau pwy- pwysau gwaith, so we provide a a series of events which provide yy mental health support, coping with the pressures of work and and such like so those it's not just academic events that we're providing. Fedrwch chi weld y rhaglen meddygol yn fan'ma. Dan ni'n gweithio ar hynna. Yym cyfweledau ffug yn fan'na. A wedyn symud ymlaen wedyn ar gyfer hyd at Dolig, dosbarthiadau meistr efo Brifysgol Bangor, yym dosbarthiadau S- Saesneg fel dwi'n dweud, y po- y gwleidyddiaeth, politics and English masterclasses, a mwy o'r yym rhaglen astudio iechyd meddwl.

yy connections yy within our groups. Ocê, so dyna fo yn yn fras i chi. Yym llongyfarchiadau mawr i chi ar yy fod yn... wedi ennill yr y cymwysterau TGAU i fod yn rhan o'r rhaglen, ac yym edrych ymlaen i weithio efo chi yn ystod

over the email from Carrie Taylor, our project officer, officer. All the, uh, bydd y digwyddiadau i gyd yn cael eu cyfathrebu efo chi trwy e-bost gan Carrie Taylor, ein swyddog project. Felly, talwch, uh, cadwch sylw ar eich e-bost. Oce, okay, diolch. Thank you.